Хөрмәт башкалабыз Казанда Татар мәйданы милли аналитик тапшыруыбызны дәвам итәбез, дуслар. Без турыдан туры эфирдә. Сорауларыгыз булса, рәхим итегез, безнең WhatsApp номеры 891-78-555-915 язып җибәрегез һәм мин сорауыбызны бүгенге безнең мөхтәрәм кунагыбызга, Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире Радик Сабировка ирештермен. Радик әфәнде, дәвам итәбез. Бүген башланып китте халык санын исәпкә алу чарасы бер ай дәвамында име бик җитди, бик әһәмиятле безнең милләтебез өчен. Менә бер мәгълүм безнең шәхесебезнең сүзләре бик Колакка кереп, йөрәккә ничектер чәнчеп алды, ул да булса, татар дип язылыгыз инде, дип ялыныр хәлгә калгач, безнең хәлләр бик шәптән түгел инде, дигән иде. Бу фикер уңайны, сезнең ничегрәк фикерегез? Ялынырга кирәкми, Фаил, горурланырга кирәк. Иң беренче чиратта горурлык хисе ташып торырга тиеш безнең. Мин татар дигән гыйбарәдән, нәкъ менә җаннарны өшетергә тиеш ул әлеге сүз. һәм шуның белән горурлык хисе туарга тиеш. Үзебездә, якыннарыбызда, туганнарыбызда һәм без барыбыз да моны эшләргә тиеш, бу сүзне кабатларга тиеш, әйтергә тиеш без. Башка халыклар ишетсен өчен дә, башка халыклар ишетсен өчен дә. Шуңа күрә бернинди теге ялынмагыз, татар булып язылыр дип, WhatsApp-ка җибәрегез. Бүген язылу башланды, җәмәгать, әйдәгез, Татарин, татарка дип языгыз үзегезне шундый җөмләләр булырга тиеш. Ни өчен татарин, татарка дип әйтәм? Чөнки әгәр дә бланкларда татар дигән язасың икән, яки телеңне сораганда да, язу телеңне сораганда татарча дип язасың икән, әлеге сүзләрне робот инде әлбәттә укымаячак, шуңа күрә татарин, татарка дигән, татарский дигән сүзләрне кулланыгыз. Электрон тавыш биргәндә дә әлеге халык санын алуның тагын бер яңалыгы бар. Быел бит инде безнең электрон рәвештә дә җан исәптә катнашырга була халык санын алу процессында. Анда шактый гына пунктлар бар. Әле бүген ачып карадым, әле менә өлгермәдем. Бер 20-25 минутны ала торган процедура. Шуңа күрә анда да катнашырга була. Бигрәк тә без әлеге процедурны электрон рәвештә тавыш бирүне сорыйбыз инде чит төбәкләрдә Татарстаннан читтәге булган милләттәшләребездән. Чөнки белеп торабыз, төрлечә төрле төрле хәлләр булып тора. Башка төрле башка милләт вәкилләрендә язып куялар халык санын алучылар. Андый хәлләр булмасын өчен без үзебез электрон рәвештә процедурада катнашырга тәкъдим итәбез. Анда инде сине беркем дә алмаштыра алмый, язганыңны ташка теркәлеп куйган кебек, менә шушы процедураларны үтәргә була. Һәм шул ук инструкцияләрне бүгенге көндә без җибәрәбез төрле-төрле аккаунтларга, каналларда, башкалар да ишетсен. Без белмичә дә калучылар бар бит әле теге син татармы, русмы, андый битараф булган кешеләр дә бик күп. аларында эш тартырга кирәк әлеге процедурада. Шуңа күрә барыбыз да актив катнашыйк һәм иң беренче чиратта менә бу минем актив катнашыйк дигән сүзем ул ялыну буларак яңгырамый. Бу очракта минем ул чакыру һәм горурлану хисе тудыра торган бер шундый әйбәт кенә шәп әйбер. Әйе, әйбәт кенә, шәп кенә, бик актуаль фикер. Менә яңа гына кайткач, Кырымнан, Кырым татарлары безнең кардәшләребез дә менә бу горурлык хисе безнекенә караганда да чагыштырганда ничегрәк? Аларда бу көчлерәк, куәтлерәктер дип уйлыйм. Алар да көчле, чөнки алар аз. Алар бүген бердәмрәк әйбәт. Бердәмлек э, әйбәт һәм алар бүгенге көндә менә максатчан рәвештә демография дигән әйбергә тукталалар, өстенлек бирәләр. Гаиләләрдә өч-дүрт бала, анда инде бик теге табигый күренеш, күбрәк тә бар. Телдә генә түгел, практикада да. Түгел, телдә генә түгел. Шуңа күрә алардан да үрнәк алырга бар әле. Менә демография дигән хәлдән Радик әфәнде сорыйсы килә. Дөрестән дә менә ни өчен безнең татар халкы өчен исәп шул кадәр мөһим? Ни өчен без менә 7-8 миллион дип әйтәбез, әйме шуннан Артмыйбыз да, кимемибез дә шикеллерәк, ләкин әле кимү куркынычына һаман да хәвефләнеп торабыз әйме. Кимү Ә башка куркынычы. милләтләр арта бара. Ни өчен без артмыйбыз? Әллә без башка безнең хисапка арталар микән башкалар? М- Ниндирәк фикерләрегез сезнең? Андый, андый, э, ан- ансы да бар инде, сер түгел, безнең бигрәк тә күрше, Республика белән безнең шул яктан билгеле бер дәрәҗәдә каршылык бар. Алар татарын да башкорт дип яздыралар, башка милләтләрендә шулай ук шундый чакыру бар. Ләкин табигый югалту да бар фаил, ансын да танырга кирәк. Менә шушы көннәрдә генә әле статистиканы карап утырдым. Узган халык санын алу 2010 елдан соң без Дә, республикада яшәүчеләрнең дә, теге татарлар дигән аерым милләтне аерып әйтмим, яшәүчеләр саны бик нык кимегән. Гомумән әйе. Гомумән, районнарда. Анда, мәсәлән, кечкенә генә районнарда иң күп югалыш, мәсәлән, безнең Чүпрәле районында. Бу, әлбәттә, инде теге табигый сәбәпләр дә булырга мөмкин, үлемдер инде беренче чиратта һәм, әлбәттә, инде шәһәргә китү дә бардыр ансы. Яшьләрнең калмавы инде. Яшьләрнең калмавы. Бик кечкенә генә районнар халык бара, мәсәлән, Кайбыч, безнең Әтнә, анда унике мең генә халык яши. Ә шушы ун ел эчендә югалтулары ике меңнән артып киткән. Ике меңнән артып китү, бу бит инде шактый зур сан. Ягъни алар урынына кеше килмәгән, алар урынына яңа балалар тумаган дигән сүз. Вот. Әлбәттә инде бар без, мәсәлән, э, Питрәш, Биектау кебек Казан янәшәсендәге районнарда артоннар бар. Менә шул коттеджлар хисабынадыр инде ул. Ләкин югалтулар бик куркыныч. Мин э, хафаланып карап тордым. Татар халкы белән дә э, шул исәптән югалтулар бар. Менә кырым татарлары дигәннән алар быел бик борчылалар, чөнки Кызганычка каршы, бездә дә булган хәл, пандемиягә бәйле рәвештә алар шактый гына милләттәшләрен югалтканнар. Безнең дә менә бу табигый, бу коронавируска бәйле шактый кырылды бит инде, кырыла, һаман да кырыла, куркыныч вәзгыять. Э, менә шуның белән дә югала халык. Бу да куркыныч әйбер. Шуңа күрә безгә ничек тә булса һич югы, һич югы менә шушы безнең Россиядәге икенче халык икәнебезне тагын бер тапкыр расларга кирәк. кысырга кирәк. Бу безгә бик күп мөмкинлекләр бирә. Бу дөрестән дә инде менә 90 э, әле яңа гына мин дә мәгълүматлар ишеткән идем. 90нчы елларда халык ничек кырылган булса, хәтта шул чорга караганда да күбрәк югалтулар дип әйме. Бу инде дөрестән дә коточкыч, ә әлегерәк әле өлкәнрәк яшьтәге кешеләр вафат булса, хәзер инде яшьләр яшьләр яшьләр дә кырылалар. Шуннан да бик күп китәләр. Ә нәкъ менә гаилә корып, менә шул демографияне арттыру юнәлешендә эшләргә ә тиеш булган кешеләрнең, кызганычка каршы. Шуңа күрә милләттәшләребезгә ә, инде горурлану гына түгел, сәламәтлекләрен ныгыту, аларның ә, бу җәһәттән ә, чын мәгънәсендә гомерләрен озынайту юнәлешендә дә ә, агарту эшләре, мәгълүмат белән э, тәэмин итү әйме. Менә минем теләгем инде менә шушы э, әйбәт милләт кенә түгел, яхшы милләт кенә түгел, сәламәт милләттә булсын иде, сәламәтлек. Рухи һәм физик яктан әйме. Һәм, әлбәттә, әлбәттә. Сезнең газетада бу юнәлештә нинди эшләр алып барыла? Бу юнәлештә без инде шактый гына эшләр башкарабыз. Инде соңгы ике ел эчендә без э, шактый гына, мәсәлән, э, төбәкләрдә дә булдык, Башкортстанда да булдык, Удмуртиядә да булдык, Самарда да булдык, э, Ульян өлкәсендә дә булдык. Бик күп милләттәшләребез белән очраштык. Без, дөресен әйткәндә, Шәһри Казан без бергә дигән газета чыгара. Без бергә ул аена бер тапкыр без Россиядәге 20 газета эчендә кушымта буларак сигез битлек унбиш регионда төбәктә безнең әлеге газетабыз чыга айына бер тапкыр бик көтеп алалар аны һәм шуңа бәйле рәвештә инде безгә анда материаллар җыярга кирәк бит әлеге дә баягы журналистны аягы тупландыра шуңа күрә анда бик күп чыгарга туры килә бик кызыклы гына яшәп яталар безнең читтәге милләттәшләребез дә мин читтәге дигән сүзне бик үзем кабул ителмим кабул итеп бетермим читтәге татарлар дип әйтәләр дә, без үзеннән-үзе андагы татарларыбызны, андагы милләттәшләребезне читкә өтәрәбез кебек ничектер э, сүзләргә дә филолог буларак бәйләнәм инде мин. Шуңа күрә э, алар да үз татарларыбыз, э, бер үк илдә яшибез. Бик матур шундый татарлар бар, гаиләләр белән, төрле-төрле хөнәр ияләре. Бездә бөтенләй Татарстанда шөгыльләнми торган хөнәр ияләре бар анда. Бик кызык. Менә күптән түгел генә Башкортстанда булып кайттык. Һәм Удмуртиядә булып кайттык. Удмуртиядә, мәсәлән, безнең Яңарыш дигән газета чыга, татар телендә, саф татар телендә. Әйбәт кенә тиражлары, бик әйбәт безнең Татарстандагы газеталарның тиражы дәрәҗәсендә диярлек. Анда бакчалар бар татар телендә, мәктәпләр, сыйныфлар бар, әле һаман саклана, эшлиләр. Үзәкләр бик бик актив эшлиләр. Хәтта газетаны таратуның альтернатив юлларын алар почтаны гаепләп, почтаны э, елап утырмыйлар, мескенләнеп, тарату юлларын тапканнар, төрле-төрле Удмурт, Удмуртиядәге, Удмуртия республикасындагы менә бөтен татар авылларына э, юл тапканнар һәм газеталарын шунда тараталар. Бик э, нитеп кайттым шундый, горурланып алар белән һәм шаккатып. Менә шул Самар да, менә, ләкин бөтен җирдә бер дәрәҗәдә түгел. Милләттәшләребезнең хәле менә э, Самарда бар безнең Бердәмлек дигән өлкә газетасы. Кызганычка каршы менә алар э, өлкә аларны э, финанс яктан инде булышмый. Һәм шуңа күрә аларның хәтта ябылу куркынычы да бар. Әлбәттә инде баш мөхәррирләре теше тырнагы белән ябышкан, мин исән булганда ул газетаны яптырмаячакмын дип Ул безнең республикага да ярдәм сорап мөрәҗәгать итте инде, ярдәм ярдәм итәрбез дип ышандырдык, ярдәм итәрбез Алла боерса. Шуңа күрә һәм кечкенә генә хәтта районнарда да безнең татар газеталары чыга, мәсәлән, шул Камышлы районында, ул бит район дәрәҗәсендәге, яки Мари илендәге Бәрәңге районында безнең безнең тормыш дигән газета чыгып килә. Һәм әле менә тагын бер яңалык, э, өченче көн генә Мари иленнән тагын бер шатлыклы хәбәр килде. Шул ук безнең тормышның баш мөхәррире э, Фәнил әфәнде, ул э, газета чыгара башлаган бөтен республика күләмендә. Менә тиздән, Алла бирса, инанырга инде шулай ук язылу башланачак. Киләсе әлегә ул тарату, реклама эшләре белән мәшгуль.

Бу бит шаккаткыч, бу бит бик күп. Димәк, укыйлар, татарлар бар дигән Сорау сүз. бар дигән Сорау сүз, бар, кызыксыну бар, ихтыяҗ бар. ихтыяҗ бар. әй. Һәм э, шул ук безнең э, Манзара дигән, Манзара Башкортстан дигән газета да саф татар телендә бик матур эшләп килә. Анысының да 12 мең тираж. Бу бит зур саннар. Ягъни без бетәбез дип мескенләнеп утырырга кирәкми. Чыннан да без яшибез, без бар, Иншалла. Аллага шөкер. Иншалла, менә шулай гәҗитләр чыгу инде минем өчен дә яңалык булды һәм сөендем. Дөрестән дә менә шундый э, гаярь егетләребез булганда, яме яшьләр булганда һәм телебез, динебез шушы э, гомумән э, милләтебез өчен көрәшүче егетләр булганда, әлбәттә, бетмибез. Менә сез чыгарган шушы без бергә дигән газета, ул менә сез әйткәнчә шушы безнең Гаспринский тәрҗемә газеталарының ның бер э, дәвамы дәвамы дияргә мөмкин әй мәдрәсәдән дә сез алып баргансыздыр инде аны әйме кырымга да анда да ниндирәк мөнәсәбәт менә дуслаштыру менә үзара э, аларның материалларын сездә сезнекеләрне аларныкында ничектер менә шундый элемтәләр булдыру каралдымы менә шушы меморандумда ягъни килешүдә нәкъ менә әлеге пунктлар каралган иде инде алар безнең алдынгы мәгълүмат информацияләре белән шул татар-информ э, тнвлар белән Инде хезмәттәшлек алып баралар һәм инде көчәйтергә кирәк моны. Кырымнан хәбәрләр э, килеп тора. Мәсәлән, безнең анда тиз, тиздән, Алла бирса, Алла бирса, Татарстан ягы төзи Фароста э, балалар комплексы, яшьләр һәм балалар өчен сәламәтләндерү комплексы, лагерь дип әйтеп булмый, чыннан да комплекс э, бик Менә анда да безнең хәзер инде хәбәрчеләребез кирәк булачак. Шундый зур комплекс бар, менә шаккаттык, безнең республикада э, шундый зур эш алып бара икән. Үзебезнең кунакханәләребез дә бар бит инде. Һәм менә әлеге э, Татарстан балалары һәм яшьләре э, Кырымда тагын да күбрәк ял итү өчен мөмкинлек туачак. Алла бирса, табигате бик искиткеч. Без әле шулай булып кайттык э, радиода да, Миллият дигән радиода э, бик шундый көчле генә. Ансы кайда? Көчле. Ансы Симферопольдә, менә менә инде баш, башкаласында алар э, басымны нәкъ менә радио телевидениега ясыйлар кебек дигән тәэсир калды миндә. Кырым 24 дигән каналлары тәүлек дәвамында эшләп тора. Рус телендә дә, кырым татарлары телендә дә Ләкин аларда да бераз гына проблема бар. Менә бездә дә бит инде булгалый, болгар дип язылыгыз, әнә мөселман дип язылыгыз. Анда да бераз гына каршылык бар икән, бер төркем килеп чыккан шундый без кырымлылар дип, кырымчане диләр алар үзләрен. Кырым татар, татарлар дигән сүздән баш тарталар. Ләкин алар үзләре тик рус та түгел, башка милләт кеше дә түгел, электән килгән шунда яшәгән кешеләр. Без кырымчане гына диләр алар. Телләре шул ук кырымтатар телендә үзе, сәер. Андыйлар да бар, аларның хәт үз матбугатлары да бар инде. Вот, аларда э, билгеле бер дәрәҗәдә менә агарту эшләре алып бардык, алар белән дә эшләдек. Дөресен әйтергә кирәк. Нәтиҗәсе булырмы, юкмы белмибез инде. Бар танылган шәхесләре, мәсәлән, Оливер әфәнде дигән Усманов ул э, бездә Казанда укыган, журналистикада бүгенге көндә саф татар телендә шундый шәп сөйләшә диләвир абый диләвир усманов саф татар телендә сөйләшә безнең белән шулай ук очрашты казанда укыган бүгенге көндә шулай ук зур эшләр алып бара инде шул кырым татар телен